Neu bethau gwahanol i beth dwi'n neud fel arfer heddiw achos fideo lab fi ydio. Gynna fi da coke, da coke, ayaka ac ayaka. Um, does am blacksmith yn y lle yma so dwi'n mynd i fynd i village yma. Gwrs mae'n y blacksmith yn fama. Oes, dwi'n gweld un. So oedd yn landio yn fama. Tu fewn i fama, mae yna chest. Eitha, oce. Okay. Rhaid i iron boots mewn mlaen. O beth dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i cael pethau o creative a wedyn na'i bwldio nhw yn y survival. So, a wedyn cael ei fyny fel ma hwnna. Dark oak planks. A wedyn dwi'n angen hwn. Dwi'n angen hwn. Okay, o'n os dwi'n mynd ar hwn, rydych chi droio ar tribal. Gwannau cychwyn ar tu Mynd i fatha bildio village bach. Dwi'n mynd i gychwyn ar tŷ fi gynta. So, bildio hwn i fyny. Dwi'n angen fatha bildio tŷ iawn. Chos yn episodes Minecraft survival fi, dwi heb di bildio tai mor dda. Dwi'n mynd i bildio fatha bod o'n mynd yn wahanol ar ochr yma. So galon hwn. Wedyn hynna. So hwnna hwnna a wedyn hwnna hwnna. Cael mynd am final cychwyn. Um, so na i bildio allan mwy efo Ayak ar ochr yma. A wedyn na i wneud o fel yma. A wedyn fel yma. Fydda i efo digon o, o na efo digon o Ayak a planks. byddaf so na i eca dwi wedi anghofio beth enw fo wood planks di hein so mynd allan ffordd ma ti'n mynd i fewn

So dwi'n meddwl fydd o'n mynd yn ffain. A wedyn, o'n i'n mynd i wneud hwnna fel yna. Tha bod y pethau tu fewn fatha counters. A wedyn dwi'n mynd i bwldio gegin o bob dim hefyd. Dwi'n meddwl fydda i o digon o wood. So, be dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd ar creative, cael loads o chests, a wedyn dwi'n pleisio nhw lawr. So dwi'n mynd i pleisio hyn lawr yn y chest yma. Dwi'n mynd i rei bob dim yn y chest. Ac dwi'n dwi angen chydig o hwn hefyd. Ac hwn, hwn. Um, heina ac o'n i'n angen hein. Dwi wedi gwneud hwn o blaen, so dwi'n dran chydig o hein. So, pedwar lle arall gen fi. Um, o'n i'n angen chydig obsidian ac bach o cobblestone. Un chest i cael ei lenwi. Not just hynna fydd ein angen, actually fydd ein angen mwy. So, cael ei chest. Yym o'n angen cobblestone, o'n angen stone ag o'n i'n angen ychydig o jungle wood, planks hefyd. O'n i'n angen cauldron, o'n i'n angen gwely, furnace crafting table, jukebox ag rhain ddau. So, hein i fewn i fama. Oedden o'n i'n angen bach o... Um, dwi'n mynd i teimio cwn, fatha nes i wneud. Just neith un do. So, na i gael loads. Na i gael hynna. Na i cael tricky am o'n. Um, a dyn dwi'n mynd i lifio nhw yn lliwio nes i ddim wneud. So purple ag nes i ddim wneud llwyd. So llwyd i chdi, piws i chdi, na glas i chdi. Um, O'n i'n angen... Nagon, o'n i'm yn angen hwnna. O'n i yn angen chydig o hwn. O'n i'n angen... O'n i'n angen un diamond. Ac o'n i'n angen... Be arall o? O'n i'n angen un diamond. O'n i'n angen... Deg cacan. Dau o heina ac dwi'n meddwl fel, ie, fel na oedd o. Dwi'n dwi'n angen hein. A hein. Na, o'n i'n angen hwn, o'n i'n angen hwn. Um, flower pots, efo bloda, dau math o'n nhw, a mushrooms. Odyn o'n isio how chos o'n isio wneud um, yeah, o'n eisiau gwneud gardd. So yna seeds yn fama. Dwi'n mynd i cael hwnna. Yeah, na i, ella na i gychwyn ar y gardd rwan. Dwi'n mynd i fod yn gardd fawr anyways.

Neu, na i just troi o'n dydd, ond dal na i cael y charges. Mm, cael hyn. A wedyn dwi'n mynd i jyst plannu hyn. Fferm bach fi'n dyn. Be yn... O iawn, ni'n angen chydig o... Um, ni'n angen lot o clai, ond ni'n angen coch, melyn, oren, lime green, light blue, a hwn, hyn yn angen. Kevin I'm fine. Mae droi ar survival mode. So, na i... Mae'r diamond o fanna. Ok, ond dwi'n angen... Beth o'r chest yma gyntaf. Hein, hein. Ti'n mynd gallu train o'n i Ayaka things, na dwt. Na dwt, so ti'n gorau cael nhw off creative. A dim survival. Um, yeah, dwi'n di gen i moyn bildio hwn o ma. Mae design dwi'n gweithio ar, mae o'n anodd i fi bildio achos di, dim yn gwybod, na ci, dim heddiw nes i meddwl am y design, chydig o ddiwrnod yn ôl o fo. So mae'n anodd i weithio ar. Ac dwi'n angen ei pressure plates hefyd i'r cawnteri. Ar ben y crafting table, neu rhywbeth fel yna na i wneud. Um, O'n i am neud, ia, dwi'm yn neud to allan o awkward, ia, awkward. A wedyn, ar ôl fi orffen y to, dwi'n mynd i neud Ie, na i wneud y gegin ar ben y to. A dwi'n ddim yn gwybod beth na i wneud wedyn. Dwi'n mynd i just torri hwn. Mae'n nad nhw ac so bob dim. Um, dwi'n yn gwybod os na i wneud ystafell gwal ar ben y to. Dwi'n meddwl mae hyn yn ffain. Dwi jyst yn ei hon bach yn fwy neu bob dim arall, ond yna ffain gyda fi. So, dwi wedi gorffen tu fi, wel, uh, walia a bob dim o'r tu fi. Wan dwi'n angen nôl hwn wan, ac drwy'n chydig o hwn a hwn. Drwy'n troi hwn i fyny hwn. Be o'n angen gyntaf? Dwi'n meddwl y... O ia, o'n i'n angen i sticks, so crafting table i reid yn fanna. O'n angen y sticks, a wedyn ladders. O'n i'n meddwl fatha neud o'n... Dim yn fawr. Dim yn mynd i allu fod yn fawr, chos... Mm, fydda i'm yn... Chos wedyn fydda i'm efo amser neud dim byd arall. Dwi'n mynd i fatha... Ella wna i wneud y ochr arall efo jacan cobblestone. O ie, fel yna oedd y plan. Dyna pan nes i nôl cobblestone. A wedyn ar ben y thing i gyd, fydd na simna mawr. Dwi'n mynd gos fyddai'n gorffan hwn. Just i ddangos i chi, dwi'n ei... Um, just i chi mae hwn. i fatha os neb di neu hwn os sa fe fatha jyst chos episod diwadd fi ydi o dwi'n neu hwn so um, ie dwi'n angen mwy o cobblestone Lle dwi'n meddwl bod fi bron yn gorffan hwn ar y ffordd ffordd ma.

Maen nhw'n debyg i gilydd heina ddau yndi? So dyna pam nes i ddod i fyny efo'r idea yna. Um, o'n i am wneud fatha adeiladu ceir ar Forza a Creative ond gychwyn o'n dwi'n misio. So dwi'n gwneud hwn o'n. Cobblestone.

O ia, nes i ddim bod y gegin yn mynd i fod i fyny do. I dorri hwnna fy ffist dwi, chos bod fi'n Jedi. Um, Dwi'n mwyn gwybod be na i wneud fel ystafell fi. Dwi wedi cael rhan fel yma. Dwi'n meddwl bod y tôn eich bach yn dda. Um, fydd Y gegin allan o hwn. Just i fama fydd o'n mynd ddo. So dwi'n angen hwn, furnace fi. Mae'r crafting table yn angen mynd yma. So na i pleisio un lawr gynta. Na i ni hwnna. A wedyn mynd lawr, grabio hwn, rhaid ar ben y crafting table. Ond dwi'n angen un worktop mwy. So, na i'n ôl stone o fama, a wedyn cael stone pressure plate i reid ar ben y furnace. Um, dwi, nes i weithio ar hwn am hir, ond o'r diwedd nes i ddod i fo. Um, Alla na i gysgu mewn rŵm bach yn fama. Alla na no stone. Na ni rŵm bach yn fama. So, dim di bildio hwn allan fel ma. A wedyn, mae wedi gorffen... Mae'n mynd i fod yn anodd i orffen nhw. Mae rŵm fi jyst yn fach. Just i fyny at fama. Um, Dwi'm yn gwybod be' na'i neud yn y gegin rili. O ia, o'n i am neud chest, so a wedyn ma' hwnna ma'r chest wedyn efo'r bwyd 'na nes i roid. Dw- na'i neud fatha Mae'n gwybod beth yn ei fatha'r to i hwn. Ella, ella, ella. Na i wneud... Rhaid mwy o stone bricks. Um, ella na i wneud allan o stone bricks. Ie, yeah, na i wneud stone bricks. So, cael ei stone bricks, neu rhai o una. Dwi'n perod i gweithio'n ddigon. Dwi'n offi'r skin yma achos mae e fatha double achos mae efo Yoda ar cefn fi. A Luke dio. O'r peth pryd o'n nhw yn ffindio Yoda. Os da chi, os da chi'n gwybod Star Wars, ydych chi ddim yn gwybod. Achos yn Star Wars mae o.